Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Missier Qaddis, aħna u ngħixu dan iż-żmien hekk qaddis, hekk sabiħ, iż-żmien tal-qawmien, tal-irxoxt, tar-rebħa ta' Ibnek fuq il-mewt. Nitolbuk timlina bit-tama, bil-qawwa, bil-kuraġġ. Timlina bil-ħajja tal-Ispirtu Qaddis Tiegħek biex tgħinna flimkien man-nisa illum nagħmlu l-esperjenza Tiegħek ta' Ibnek irxuxtat, esperjenza tal-qabar vojt. Agħtina, Missier, li nirrispettaw is-sentimenti profondi tagħna u ma ngħattuhomx. Ma nilbsux maskli, kif jippruvaw jagħmlu s-suldati, il-qassisin il-kbar u l-kapijiet. Agħtina, Mulej, l-Ispirtu Qaddis tiegħek illejla biex timliena mill-ġdid bl-aħbar it-tajba tal-qawmien, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar. Kollhom biża' u ferħ kbir. U marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. u wara, iltaqa' magħhom Ġesù u qalilhom, Is-sliem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom, Tibżgħu xejn. Morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. Lili jarawni hemmhekk. Huma u sejrin, xi wħud mill-għases marru l-belt għand il-qasisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kulma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-suldati kemxa flus ġmiela u qalulhom ighdu hekk, Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġagħluh jemmen, u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom. U din il-biċċa xterdet hekk fost il-Lhud sal-ġurnata tal-lum. Il-Kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Mela il-lejla t-tajba lil kulħadd. Qegħdin fl-ottava tal-Għid illum l-ewwel jum, it-Tnejn, u l-liturġija l-Vanġelu jlaqqagħna mal-ġrajja tan-nisa kif ukoll mal-ġrajja tas-suldati dritt wara l-qawmien ta' Ġesù mill-mewt. Hekk jiena u naħseb ftit u nipprepara fuq dan il-Vanġelu ftakart f'esperjenza li kelli madwar ħdax tnax-il sena ilu meta kont Ġerusalemm, proprju Iżrael, fil-ġranet tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid. U kienet esperjenza tassew sabiħa għaliex għax fiċ-ċelebrazzjoni kbira li għamlu, il-velja tal-Għid li ssir fil-qabqar ta' Kristu, proprju fil-qabar vojt, Meta jaslu għall-ħin tal-Vanġelu, jagħmluh b'dan il-mod. Minn ġewwa nett, minn ġewwa nett tal-qabar, minn ġol-qabar ġewwa nett, jixxandar, jitħabbar il-Vanġelu li jkun imiss dik is-sena, jekk hux il-Vanġelu ta' San Mark, ta' San Mattew jew ta' San Luqa, dak il-Vanġelu li jkun imiss skont is-sena liturġika. Għal min ma jafx, is-sena liturġika maqsuma fuq ċiklu ta' tliet snin. Imma mbagħad, dritt wara li jixxandar il-Vanġelu li jkun imiss ta' dik is-sena, ġewwa fil-qabar fost il-kant tal-Alleluja, hija esperjenza hekk li ġġiblek, tqajjimlek ġismek xewk xewk, imbagħad id-djaknu imur fl-erba' kantunieri tal-knisja tal-Bażilka tal-Qabar ta' Kristu, knisja kbira, bażilka kbira, Imur fl-erba' kantunieri, fl-erba' trjieħ ta' din il-bażilka, u f'kull kantuniera ixandar, huwa u jħares 'il barra, lejn il-barra, mhux lejn in-naħal ta' ġewwa tal-knisja, imma biex ngħidu hekk kważi kważi jħares lejn il-ħajt, iħares 'il barra, ixandar mill-ġdid kull vanġelu, l-vanġelu skont l-erba' evanġelisti, San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwann. Għax din l-aħbar ma tistax tibqa' magħluqa fir-rokna ċkejkna tal-qabar, fl-ispazju żgħir tal-qabar, imma trid tixxandar mal-erbat irjieħ tad-dinja. Din l-aħbar illi qalbet, hux hekk, il-mixja tal-istorja tal-umanità. Il-bniedem m'għadux iktar iddestinat biex jispiċċa fid-dlam tax-Xeol, fid-dlam tal-qabar, kif kienu jemmnu l-Lhud, imma l-bniedem jibqa' ħaj, anzi, hu msejjaħ is-sejħa tiegħu. Il-kelma Xeol tfisser sejħa. Is-sejħa tal-bniedem hi li jkun magħqud f'intimità, fil-beatitudni, fid-dawl ma' Alla. Imma għaliex il-Vanġelu, l-erba' Evanġelisti, jirriservaw l-esperjenza tal-qawmien mill-imwiet għan-nisa? Din hija xi ħaġa li matul is-snin hekk affaxxinat lil ħafna nies, lin-nisa. U l-Vanġeli jgħidulna b'mod ċar li d-dixxipli li kienu rġiel sabuha bi tqila biex jaċċettaw din l-aħbar it-tajba, din it-testimonjanza, din ix-xhieda tal-qawmien mingħand in-nisa. U bir-raġun, ir-rabbini Lhud fit-Talmud għandhom miktub illi meta tiġri aħbar straordinarja mhux tas-soltu, biex tiġi emmnuta hemm bżonn hemm bżonn li jkun hemm għarxar xhieda rġiel. Iridu jkunu rġiel, għaxra rġiel. U tant jinsisti fuq il-fatt li jridu jkunu rġiel, hemm it-Talmud, illi jgħid li jekk ikunu disa' irġiel u mitt mara, dik it-testimonjanza ma tgħoddx. Nittama li n-nisa ma jeħdux għalihom, imma din kienet l-idea fil-mentalità orjentali. Jekk ikun hemm disa' rġiel u mitt mara, dik it-testimonjanza, dik ix-xhieda tiġi meqjusa bħala invalida, ma tgħoddx. Imma ejja nidħlu ftit iktar fil-fond. Għaliex kellhom ikunu n-nisa, għaliex huma n-nisa, il-mara, dik li tixhed għall-qawmien mill-imwiet? Fil-Vanġelu ta' San Ġwann għandna lil Marija ta' Magdala, fil-Vanġeli l-oħra għandna żewġ nisa jew tliet nisa, kull Vanġelu, imma hija l-mara, hija l-mara. Forsi għaliex il-mara hi l-iktar qrib tal-misteru tal-ħajja. Forsi għax il-mara hi minnha nfisha kollaboratriċi, hi għajn tal-ħajja flimkien mal-Missier, flimkien ma' Alla, imma mhux biss. Forsi għax il-mara, fl-esperjenza psikoloġika u spiritwali tagħha, taf x'ifisser Taċċetta iktar, tammetti iktar il-possibilità ta' mewt li tagħti l-ħajja. Il-mara tagħmel din l-esperjenza, tmut biex tagħti l-ħajja. U allura bir-raġuni li l-Kristjaneżmu, b'differenza mir-reliġjonijiet monoteisti l-oħra bħal mhu l-Buddiżmu, sa ċertu punt il-Buddiżmu, il-Mawmettiżmu, l-Iżlam, kif ukoll il-Ġudaiżmu, il-Lhud. B'differenza minn dawn ir-reliġjonijiet, il-Kristjaneżmu huwa reliġjon li hija iktar femminili, iktar tal-mara. Hija l-mara illi hija l-aħjar persuna, l-iktar persuna adattata, l-iktar persuna li tista' tiġi konvinta u b'konvinzjoni xxandar l-aħbar it-tajba tal-qawmien ta' Ġesù, l-aħbar it-tajba tal-ħajja ta' dejjem. Hija l-mara li minnha nfisha, minnha nfisha, ma tistax temmen, ma tistax taċċetta li dik il-ħajja li tnisslet fiha b'misteru, li osservat tikber fiha b'misteru il-ħajja, ma tistax tammetti, ma tistax taċċetta l-mara li din il-ħajja għad tispiċċa, li din il-ħajja tmur fix-xejn. Ma taċċettahiex fin-natura tagħha l-mara. U din hija allura, din hija allura l-esperjenza tal-qawmien mill-imwiet, illi jilqgħu l-ewwel qabel kollox in-nisa u li jxandru b'qawwa n-nisa. Mhix xi ħaġa hekk b'kombinazzjoni, mhix xi ħaġa artifiċjali jew superfiċjali, illi huma n-nisa L-ewwel appostli, l-ewwel ħabbara xandara konvinti tal-qawmien ta' Ġesù mill-mewt. U allura il-Vanġelu tal-lum ilaqqagħna ma' żewġ nisa, ma' dawn iż-żewġ nisa illi jitilqu mill-qabar skont il-Vanġelu ta' San Mattew wara li raw l-anġli li qalulhom isma' mhux qiegħed hawn. Mhux qiegħed hawn, imma qam. U jitilqu dawn in-nisa, jitilqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ. Kollhom biża' għaliex biża', u kollhom ferħ għaliex ferħ. Il-Vanġelu jgħidilna ferħ kbir. Ferħ kbir, u żgur. Għaliex ferħ kbir? Meta tifraħ int? Meta xewqa profonda tiegħek tiġi maqtugħa. jew meta xewqa profonda tiegħek tiġi maqtugħa ħafna iktar minn dak li kont tistenna, dakinhar aħna nifirħu. U li min hi, li min hi l-ikbar xewqa li għandu l-bniedem? Jekk aħna nkunu sinċieri magħna nfusna, u din ix-xewqa tgħixha fuq l-esperjenza tagħha, tħossha b'mod iktar profond il-mara Li min hi din ix-xewqa jekk mhix ix-xewqa tal-ħajja ta' dejjem, ix-xewqa tal-ħajja li tibda imma ma tispiċċax, tibda bħala rigal, bħala don ta' Alla u tibqa' bħala, biex ngħidu hekk, bħala bidla għall-aħjar, bidla għall-milja ta' dan id-don fl-għaqda ma' Alla meta niġu biex ningħaqdu miegħu wara l-mewt. Imma għaliex il-biża'? Il-biża' li jġarrbu n-nisa ġej mill-fatt li din is-sejħa, din l-aħbar tal-ħajja ta' dejjem iġġib konsegwenzi, ħafna konsegwenzi fil-ħajja tal-bniedem. Jekk aħna msejħin biex nibqgħu ngħixu, jekk aħna msejħin biex il-ħajja tagħna tibqa' u tingħaqad ma' Alla, allura illum, mil-lum stess, irid ikun hemm konsegwenzi prattiċi konkreti fil-ħajja tagħna li ngħixu, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Allura l-ħajja tagħna trid tkun mogħtija. Jekk il-ħajja ta' Ġesù li kienet mogħtija, Għax kienet rigal mingħand il-missier. U din il-mara, n-nisa setgħu jifhmuha tajjeb, il-ħajja hija rigal, hija don. Don li jagħti l-Missier. Jekk il-ħajja don hija rigal. U jekk il-ħajja biex tiġi mgħejxa fil-milja tagħha trid tiġi mogħtija, trid tingħata, trid tkun self-giving kontinwament, allura din il-ħajja titlob responsabilità. Mingħajr ħajja ma nistgħux nieħduha hekk b'mod easy. Ma nistgħux ma nagħtux kasha kull mument tal-ħajja tagħna, ma nistgħux ma napprezzawhx u ma ngħixuhx fil-milja tiegħu. Ma nistgħux ngħixu b'mod egoistiku l-mumenti tal-ħajja tagħna. Jekk hija din il-ħajja li tibqa' għal dejjem, jekk hija din il-ħajja li tingħaqad ma' Alla, il-ħajja li tingħata. U dawn in-nisa, Marija ta' Magdala u mara oħra, imorru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U x'jiġri? Huma u sejrin, huma u sejrin jiltaqa' magħhom Ġesù. U hawnhekk għandna punt, punt ta' min nieqfu ftit fuqu għaliex huwa dak li jrid jgħidilna San Mattew bil-mod ta' kif u jirrakkonta l-ġrajja tal-Qawmien. Kull Vanġelu, kif se ninnutaw f'dawn il-ġranet, jirrakkonta l-ġrajja tal-Qawmien mill-perspettiva tiegħu. Hekk San Mattew, fil-perspettiva tiegħu, fil-viżjoni tiegħu, irid jgħidilna li aħna ma ninsewx li l-Vanġelu miktub għalina, Mhux miktub biex jirrakkonta biss storja, imma din l-istorja kif se tbiddilna, ehm, kif se tkun aħbar tajba għalina. Allura San Mattew jirrakkonta l-qawmien b'tali mod illi int u jien nifhmu illi jkollna li nagħmlu esperjenza ta' Kristu Rxoxt, niltaqgħu ma' Ġesù Irxoxt meta? Meta? meta nwassluh lil oħrajn, meta nippruvaw ngħixu l-Vanġelu u nwassluh lil oħrajn bl-għemil u bil-kliem tagħna. Tgħidu li dan minn fejn qed tikkonkludih? Ejja nerġgħu naqraw ftit is-silta tal-Vanġelu biex nindunaw x'irid jgħidilna San Mattew. U ara, waqt li kienu sejrin, ehm, waqt li kienu sejrin, qrajna fil-paragrafu ta' qabel, waqt li kienu sejrin biex jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu, jiltaqa' magħhom Ġesù. Mela Ġesù jiltaqa' magħna meta aħna mmorru nwasslu lilu bl-għemil tagħna u bil-kelma tagħna għand l-oħrajn. U jgħidilhom is-sliem għalikom. X'jiġifieri s-sliem? Ifirħu, ħa jkollkom il-paċi. Din hija l-paċi, din hija r-riċetta tal-paċi skont Ġesù rxuxtat. Meta jien nipprova ngħix il-valuri tal-Vanġelu, nipprova ngħix dak li jgħidli l-Vanġelu, nipprova nwassal dak li jgħidli l-Vanġelu lill-oħrajn bi kliemi u b'għemili, dik hija l-paċi. Ma ninsewx, il-Vanġelu mhux miktub biex jirrakkonta x'ġara, imma miktub biex jirrakkonta x'jista' jiġrili, lilek, lili, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U allura ressqu lejh, meta jagħmlu din l-esperjenza, jiltaqgħu miegħu. Huma u sejrin ixandruh. Ikollhom il-paċi f'qalbhom, is-sliem f'qalbhom, huma u sejrin ixandruh bil-kliem u bl-għemil. X'jagħmlu? Jinżlu jadurawh, jinxteħtu quddiemu, jaqbdulu riġlejh, jinxteħtu. U Ġesù jgħidilhom, Tibżgħu xejn, tibżgħu. Kemm għandna bżonnha din il-kelma, b'mod speċjali f'dawn iż-żminijiet. Tibżgħu xejn. Ejja nippruvaw ngħixu l-Vanġelu llum. Ejja nippruvaw ngħixu l-aħbar it-tajba, il-kliem li qalilna Ġesù. Il-Vanġelu ta' San Mattew qiegħed jiftakar b'mod partikulari l-beatitudnijiet, Henjin il-foqra fl-ispirtu, henjin dawk li jġibu l-paċi, u l-bqija. Tibżgħu xejn. Għixu l-Vanġelu. Morru wassluh lill-oħrajn bil-kliem u bl-għemil. Tiltaqgħu miegħi, tagħmlu esperjenza ta' laqgħa ħajja miegħi u tgħixu l-ferħ ta' qalbkom, il-paċi ta' qalbkom. U għidulhom lil ħuti, morru komplu għidu, lil ħuti, jgħid Ġesù, agħtu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija, lili jarawni hemmhekk. Kemm hi sabiħa! din il-frażi ta' Ġesù. Ejja ħa nippruvaw nifhmuha ftit hekk qabel mingħajr ma ntawlu ħafna, ta. Imma Ġesù lil dawk li ttradewh, ma ninsewx li Ġesù għadu jqum mill-mewt, allura d-dixxipli tiegħu ftit qabel kienu min ċaħdu, min biegħu, min ħarab, min telaq. Min telaq? U Ġesù jsejħilhom ħutu. Jirrikonċilja ruħu magħhom, Morru għidu lil ħuti, agħtu l-aħbar lil ħuti. Għidulhom biex ma jqogħdux jinkwetaw, ma jħossuhomx ħatja ta' x'ġara u ma ġarax. Interessanti, fil-Vanġelu ta' San Mark għandna lil Marija ta' Magdala flimkien ma' Marija ta' Kleofa li jmorru jidilku l-ġisem ta' Ġesù. bħalma jiġrilna ħafna drabi aħna b'mod simboliku, imorru ħdejn Ġesù kważi kważi biex ipattulu, biex jippruvaw ipattulu, jippruvaw jagħmlu dak li xtaqu jagħmlu qabel ma miet fil-ħajja u ma setgħux jagħmluh. Kemm tiġrilna din! Kemm tiġrilna! Illi ninqabdu fil-guilt feeling, fis-sens ta' ħtija. Ew, bħal Marija ta' Magdala u Marija ta' Kleofa, immorru bil-x'ismu hawn, bl-ingwent biex nippruvaw nidilku, biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa għalih issa. U Ġesù minn dan kollu ma jinteressahx. Għaliex ma jinteressahx? La hu u lanqas il-mejtin tagħna. Għaliex? Għax dawn jekk inhuma qegħdin fil-ħniena, fl-imħabba ma' Alla, fl-għaqda miegħu, lilna ħafrulna. Isejħulna ħuthom. Agħtuhom l-aħbar lil ħuti, ħuti, irrikonċiljati magħna. Ehm, ara jkun hawn xi ħadd minna li jibqa' jgħix bil-guilt feeling, bis-sens ta' ħtija, ehm, lejn xi ħadd li diġà għadda lejn il-ħajja l-oħra. Ara jkun hawn xi ħadd. Ehm, Ġesù hawnhekk f'dal-Vanġelu qed jgħidilna ħossukom maħfura, ħossukom rikonċiljati. Tgħid li imma jien hekk inħossni. Tibżax aċċettah dak il-feeling li qed tħoss tal-guilt, imma għid lilek innifsek li mhux veru. Ej dak qed inħossu jien, il-Vanġelu jgħidli mod ieħor, mhux veru. U bil-mod il-mod dak il-feeling jiġi edukat. U Ġesù jgħidilhom allura biex imorru ħdejn id-dixxipli u jistidnuhom biex jitilqu lejn il-Galilija u lilu jarawh hemmhekk. X'jiġifieri jitilqu lejn il-Galilija biex jarawh fil-Galilija? Il-Galilija kien il-post tal-ħajja normali ta' Ġesù. Kien il-post fejn kien jgħix mad-dixxipli, fejn sejjaħ lid-dixxipli Hemm kien il-post fejn Ġesù għamel il-mirakli, kien il-post fejn Ġesù wassal il-kelma, xandar il-Vanġelu. Allura x'jiġifieri l-Galilija? Nerġgħu nibdew ngħixu l-Vanġelu. Nerġgħu nibdew nisemgħu l-kelma t'Alla. Nerġgħu nibdew nisemgħu r-rakkonti tal-mirakli ta' Ġesù. Nerġgħu nibdew niltaqgħu ma' Ġesù fil-kelma tiegħu. U jkompli l-Vanġelu, għax mhux kulħadd però jilqa' l-aħbar it-tajba tal-qawmien bl-istess mod. X'jiġri? Huma u sejrin Huma u sejrin xi wħud mill-għases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tahom l-aħbar ta' kulma kien ġara dawn inġabru flimkien max-xjuħ ftehmu bejniethom ma ninsewx illi dawn is-suldati u x'hekk skont il-Vanġelu ta' San Mattew għexu l-esperjenza ta' dan l-anġlu illi jiġi u jaqleb ikisser il-blata joqgħod bil-qiegħda fuqha u Ġesù joħroġ jirxoxta sinjal tal-irxoxt tal-qawmien. Allura, kif irreaġixxew is-suldati, kif irreaġixxew il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu? Interessanti, l-ewwel u qabel kollox x'għamlu dawn? Ippruvaw jivvintaw gidba, gidba. Ma ninsewx li l-Vanġelu miktub għalina u liema tkun il-gidba. Noqogħdu ftit attenti għax ħafna drabi aħna naħsbu li l-gidba, il-bniedem jaħseb li l-gidba tkun, il-bnedmin jaħsbu li l-gidba tkun jekk aħna nemmnu fil-qawmien mill-mewt. Imma l-gidba vera hi meta jien, meta int tipprova ssikket fik ix-xewqa kbira li ma tmutx. Dik il-gidba kbira. Meta tipprova ssekkitha u tgħid u wara l-mewt m'hemm xejn. Dik il-gidba l-kbira. Eh? Hija l-gidba tax-xjenza, hux hekk? Jew ta' parti mix-xjenza, għax mhux ix-xjenza kollha. Eh? Hija l-gidba ta' parti mix-xjenza. Eh? Jew il-gidba ta' parti mill-filosofija, jgħidulna isma' eh, trid taċċetta li titmut Irrid inkun naf jien bħalissa, bħalissa, meta l-mewt qiegħda ma' wiċċna, iktar ma' wiċċna minn qabel, meta l-mard qiegħed ma' wiċċna, irrid inkun naf jien bħalissa, dawk li jgħidu iwa, irrid naċċetta ta', rridu naċċettawha ta' hi, li aħna llum jew għada rridu nispiċċaw imbagħad mal-mewt jispiċċa kollox. Irrid, irrid inkun naf jien dak, dak kif qiegħed jgħixha din is-sitwazzjoni. Irrid inkun naf. Kif qiegħed jipprova jgħatti u jordom is-sentimenti tiegħu, ix-xewqat tiegħu, il-biżgħat tiegħu, kif qed jipprova jagħmel? Liema gidba qiegħed juża? Din il-gidba tal-qassini l-kbar. Ħaduh, serquh. Din il-gidba. Il-gidba hawn qiegħda. Il-bniedem hawn jigdeb meta jipprova jsikket ix-xewqa profonda li għandu tal-ħajja ta' dejjem. Din hija l-gidba. Din hija l-gidba ta' veru. U kif jipprova jsikkitha din il-gidba? Għandna l-Vanġelu jgħidilna b'mod ċar kif jippruvaw isikktuha, bil-flus. Interessanti, il-flus. Eh, bil-flus. Eh, għix hawnhekk, aħkem, ikseb, akkwista, hawnhekk, il-flus. Interessanti għax il-flus, min arja bil-flus jien se nsikket, se nkompli mal-gidba, se nsikket din ix-xewqa li għandi ġo fija jien tal-ħajja li ma tintemmx u kif għedna lbieraħ, x'jiġri mbagħad? Meta nakkwista ħafna, tiġini għar, tiġini għar u nintrabat magħhom u naf li issa dawn se jispiċċa kollox u dawn għalija kienu l-Alla tiegħi, tiġini għar. Se nispiċċa iktar frustrat. Se nispiċċa iktar b'idejja vojta. Se nispiċċa. Se nispiċċa. Misruq! Misruq! Misruq! Innutaw, eh, il-gidba x'tagħmlilna. X'tagħmillu l-bniedem il-gidba. Mela l-gidba, l-ewwel u qabel kollox nippruvaw, ehm, hux hekk, ehm, ntuha s-saħħa bil-flus. Bil-flus. Eh, nżommuha fuq saqajja bil-flus. U l-mod l-ieħor kif inżommuha fuq saqajja, kif? Eh? Bil-poter, bil-poter. Eh? Il-poter. Ehm, wieħed irid jirrifletti verament, eh? verament, hekk jekk hawn xi ħadd hekk li qiegħed jisma' u hekk forsi il-qawmin mill-imwiet jew il-ħajja ta' dejjem ma tantx ehm, tinżillu, ma tantx ehm, irrifletti ftit, ipprova aħseb ftit tgħid jien biex qiegħed nipprova nagħti, biex qiegħed nipprova Nissostitwixxi, nissodisfa din ix-xewqa profonda li jien għandi tal-ħajja ta' dejjem. Biex? B'liema mod? Eh? B'liema mod? B'liema gidba? Li min hi l-gidba? Li jien qed nipprova ngħid lili nnifsi kontinwament biex insikket din l-għajta qawwija li għandi għall-ħajja. Eh? Li rrisponda għaliha Ġesù permezz tal-qawmien miegħu, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Eh? Nikkonkludu. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom u din il-biċċa xterdet hekk fost il-Lhud sal-ġurnata tal-lum. Ara l-Vanġelu kemm hu kemm hu attwali, kemm jitkellem għalina, eh? Sal-ġurnata tal-lum għadu jiġri hekk, hux hekk? Hija l-gidba li aħna nippruvaw nikkonvinċu biha lilna nfusna u forsi lill-oħrajn, eh? Huma l-flus, huwa l-poter. Il-poter, xi jiġifieri l-poter tax-xjenza, il-poter tal-intelliġenza, kull tipi ta' poter. Meta jien nipprova, hux hekk, nagħmel manipulazzjoni fuq l-imħuħ tan-nies, meta jien nipprova nagħmel manipulazzjoni fuq il-qalb tan-nies, il-poter. Eh, ħafna drabi eh, għaliex? Għaliex? Eh, żgur li għax ikun hemm xi ħadd li jkun jaqbillu. Eh? Ehm, illum il-poter fejn qiegħed, fidejn mi qiegħed, fidejn il-medja soċjali li qegħdin nużaw aħna wkoll biex inwasslu l-kelma talla. Ehm, fil-fatt interessanti għax kju wieħed ikollu jistudja ehm, dak li ġara bil-puntu di vista tal-medja soċjali, il-gidba kemm xterdet. Xteret u għadha tixtered sal-lum. Ħafna drabi aħna ngħixu mingħajr ma nindunawx hekk. Dak li fil-bidu kien gidba, kien gideb, u kien kienet tinħass li kienet gidba, mbagħad maż-żmien issir verità. Issir verità. Qegħdin nindunaw pereżempju bħalissa, hux hekk, kemm kemm kien hemm gideb li sar verità u li llum qed nindunaw kemm hu gideb. Eżempju sempliċi ħafna. Mhux hekk, illi, illi kull, kull, kull weekend jew ma nafx kemm trid tmur għand il-beautician jew trid tmur għand il, il-hairdresser. Eh? Kienet bżonn dik, mhux hekk, kienet neċessità assoluta. Illum, veru neċessità, veru bżonn, għaddejjin mingħajrha, veru bżonn, veru neċessità. Eżempju sempliċi, kulħadd jibqa' jirrifletti u jaħseb. Eh? Jibqa' jirrifletti u jaħseb. Kemm kultant dak li hu gidba, eh, isir verità u noħduh for granted bħala verità. Dik hi l-verità. Eh, dik hi l-verità. Għaliex? Għaliex? Għax mhux veru nħaddmu moħħna u qalbna. Eh, mhux veru. Għax mhux veru nisemgħu tassew il-profondità tal-persuna tagħna. Mhux veru. Eh, imma nikkuntentaw irwieħna b'li jgħid ħaddieħor. Anzi. Inqisu, nkejlu dak li aħna u dak li nagħmlu, inħarsu lejn ħaddieħor u naraw aħna fejn aħna fil-grad, fl-istandard, jekk aħniex bħalu, aħjar minnu jew agħar minnu. Hekk il-Mulej, li jirrispetta l-intelliġenza tagħna, jirrispetta l-libertà tagħna, jirrispetta x-xewqa li kull wieħed u kull waħda minna għandu fl-aħħar mill-aħħar hu tahielna tal-ħajja ta' dejjem, jagħtina l-grazzja illi mhux biss, mhux biss nemmnu fiha b'moħħna imma ngħixuha f'qalbna, bid-deċiżjonijiet tagħna bl-għażliet tagħna f'kull mument ta' ħajjitna. Nawguralkom lejl ta' mistrieħ, kalla rrid niltaqgħu għada fit-tmienja.